नमस्कार हम छी कपिल कुमार और अहाँ सब देख रहल छी समदिया मिथिला हम एखन अलीनगर विधानसभा के अलीनगर प्रखंड के हरियट गांव के रामेश्वर महा, महादेव मंदिर पर आयल छी और ओहिठाम जे किछु व्यक्ति सब भेट रहा ई सब किछु एकटा छोट छिन मीटिंग कऽ रहल छथि हम हिनका सबसँ किछु बात करबनि अपने के नाम की भेलै हमर नाम भऽ गेल महेंद्र पासवान आइ जे एतऽ ई जे कार्यक्रम भऽ रहल छै अहाँ सब जे बैसल छियै एकर किछु उद्देश्य एकर उद्देश्य छै जेकि चौबीस तारीखके जे हमर पी एम साहेब आबि रहल छथिन अहाँके बिदेश्वर स्थानमे ओकर तैयारी भऽ रहल छै जेकि ओहि जगह कोन चीज सऽ जाइके चाही केना जाइके चाही एहि पर विचार विमर्श भऽ रहल छै मोदीजीसँ की अपेक्षा कऽ रहल छियै या एहि कार्यक्रमसँ अहाँ सबके की उम्मीद अइ बहुत उम्मीद छै एहि दुआरे जे कि मिथिलाञ्चलके बहुत बड़का बुझियौ जे कि भाग्य छियै जे पी एम मोदी अहाँके आबि रहल छै बिदेश्वर स्थानमे मधुबनी डिस्ट्रिक्टमे ई बहुत मिथिलाके बुझियौ जे कि पुण्यके भागी बात भऽ रहल छै जाहिसँ एहिठाम बिदेश्वर बाबाके सेहो दर्शन करता ओहिसँ हमरा सभके आओर उत्साह आओर धर्मके प्रति जे छै से जागरूकता बढ़त ई कार्यक्रम जे भऽ रहल छै एहि विषयमे अहाँ की सोचि रहल छियै एहि विषयमे हमसभ सोचि रहल छियै कि हमसभ एगो हिन्दू धर्मके लोक छियै आओर पी एम मोदी आइ तक जे किछु कयला हँ एतेक बढ़ि चढ़ि कऽ देशके लिए कयलथि हँ कि हुनका देखैके लिए एहिठामके जनता जे छथि उत्सुक छथि आओर बहुत जोरो शोरसँ एतऽ काज चलि रहल छै आओर हमसब पूरा जोर शोर लगेने छिए कि ओहिठाम हुनकर स्वागत हेबाके चाही तऽ ई तऽ मोदीजीके स्वागत लऽ कऽ रहल छिए लेकिन अहाँसबके स्थानीय नेताके बारेमे कि विचार अइ स्थानीय नेता जे छथिन हमर जाहि तरहसँ आबैवला समयमे जे हमर नेता सब छथि हुनका प्रति जे छै से जे भी किछु विकास भऽ रहलै हँ ओहो बहुत बढ़िआँ भऽ रहलै हँ आ भावी विधायक जे भी केओ हेता टिकट मिलतै हुनका हमसब पार्टीके तहत हुनका भरपूर सहयोग कऽ देबै भरपूर स- समर्थन करबनि वर्तमानमे जे विधायक छथि हुनकर कामकाजके कोन त- तरहसँ देखै छियै वर्तमान विधायक छथिन भला बुरा जे किछु केने छथिन एहि वर- ए, वर्तमान वि- विधायक हमर मिश्री लाल जी छथिन एहिठमनसँ जे भी किछु कऽ के गेलखिन ठीके ठाक छथि लेकिन फिर भी ठीके छथि आओर हिनका बारेमे ओहिसँ विशेष नहि कहबनि मोदी जी आबि रहल छथि नीतीश जी आबि रहल छथि अहाँ सबके जिला के सीमा पर अ, अहाँके की उम्मीद है अहाँ सब की उम्मीद है हुनका से हमरा आरके तऽ बहुत उम्मीद यए हुनकासँ हमसभ प्योर हिन्दू छी आ हिन्दू बनि कऽ रहब जाहि तरहक ई गाँव छै ओसभ हमरा बहुत तरहसँ देखरेख करै छथिन ताहि लऽ कऽ हमसभ हुनका तहे दिलसँ से जान प्राण लगा देने छियनि की नाम भेल बाबा अहाँके हमर नाम रामविलास मुखिया है रामविलास मुखिया जी हे एकटा बुजुर्ग आओर छथि कैमरामैन के कहबनि कनि हिनको से बात कऽ लेबनि की नाम भेलै अपने के हमर नाम भेलै मदन कुमार साहु मदन जी एहिठाम सभ आदमी कहि रहल छथिन हमसभ हिन्दू छी मतलब ई मोदीजी जे आबि रहल छथिन नीतीश जी जे आबि रहल छथिन क्षेत्रक विकास हावी रहतै कि- चूँकि चुनावो आबि रहल छै विधानसभाके क्षेत्रक विकास हावी रहतै कि हिन्दुत्व हावी रहतै क्षेत्रक विकासो रहतै हावी क्षेत्रक विकास जे छै से सभसँ महत्वपूर्ण चीज छै आओर प्रधानमन्त्री जे छै से हुनका जे मधुबनी सीमा पर आबै छथिन तऽ हमसभ एन डी ए के कार्यकर्ता छी आओर एन डी ए के कार्यकर्तामे हमसभ हुनका सभाके अधिकसँ अधिक संख्यामे जुटि कऽ हुनकर प्रोग्रामके सफल बनाबैके कोशिशमे छी कार्यकर्ता हो या चाहे कार्यकर्ता हो या चाहे केओ भी हो सबसँ पहिले बात छै विकास विकासके मामिलामे जाहि दिनसँ मोदीजी अयलखिन हँ ताहि दिनसँ विकास पर विकास विकास पर विकास भऽ रहलखिन हँ आइ मोदीजी नीतीश जीके दऽ रहलखिन हँ तब तऽ आइ नीतीश जी विकास कऽ रहलखिन हँ यदि अगर मोदीजी अगर हुनका नहि दै छथिन हुनका आदेश नहि दै छथिन मार्गदर्शन नहि दै छथिन तऽ विकास नहि हेतै तऽ ताहिसँ सभसँ पहिले धर्मके छोड़िके जातिके छोड़िके सभसँ विकास पर हुनकर जे कर